praise the lord praise the lord praise the lord atiefoɔ ahwɛfoɔ a mohwɛ ɛyɛ cross tv good people of ghana mema mede yesu nkyi a ɛfiri cross of miracles ɛde brɛ mo ɛyɛ Odifo Panyin Akwasi Sarpong, awieeɛ berɛ mu nneɛma a Awurade nam ne so ɛyɛ, ɛno na nnipa atu anamɔ baeɛ, deɛ wɔn de wɔn ani ahunu, deɛ wɔn de wɔn aso ate, ɛno bi na wobɛtie. Papa maame, deɛ meka kyerɛ wɔn sɛ abrabɔ a yɛbɔ yi ehia ma anamɔtuo. wɔn a ɛnyɛ agyidie tu anammɔn baa yɛ awurade nam diifoɔ yi so papa yi so asane wɔn afiri wɔn mpɔkyerɛ ne wɔn amanneɛ mu o nso meto nsa frɛ na wei wei deɛ wato adi ɛn wato adi on the fourth may papa yi awurade di program kɛseɛ a ɛyɛ all night program ɛhyehyɛ so ɛwɔ kumase. jubilee park mesi hefa kumasi jubilee park ada no yɛ friday ada no yɛ fourth may ampaye a kumasi jubilee park ampaye a ebedwa fa deɛ ɔyare bra fa deɛ ɔwɔ amaneɛ bra fa deɛ ɔwɔ ateteɛ bra fa deɛ ne ne n'awaresɛm ayɛ basa bra fa deɛ ɔda yareɛ mpa so bra fa deɛ ɔbɔnsam de n'ato nnommum bra fa bra bɛhyia nyame diifoɔ akwasi sapɔn Ɛdɔm a etu anamɔn aba behyia papa yi. Wobɛte bi na wobɛhu wobɛhu bi nneɛma a ɛrekɔ so. Ɔbaa Gifty, ɛhe na wofiri baa program yi? Mpakyɛw mefiri Sunyani. Ɔbaa Gifty, ɛnɛ ne wo first day a woaba anaasɛ yɛbaa nhyiamu wɔ Kumasi abɔnten so, woaba bi da? Mpakyɛw ɛnɛ ne me first time. Na mpɛ sɛ mebisa sɛ wobaa program yi anyɛ bi a woanu wo ho anaa? Mpakyɛw deɛ menu me ho koraa. adɛn nti wobɛtumi akyerɛ mu kakra ɛfiri sɛ mebaa ha no me first time de baa mehu sɛ obi eh, obi awu ama yɛabɔ mpa yɛ amona anya ne da mehu bi da na ne me first time a mehu saa de bibi kyɛ sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ during the service no obi a ɔyɛ abɔfra a ne ne n'ahome afiri ne mu diifo ebutu nso home gu ne mu ɛma ne nkwa no san baa bio saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ Enti ɛnyɛ biara wohu no papa yi anaa wobaa ne nan ase no sɛn na wohu no papa Kwasi Sarpong Sifa. Mepaakyɛw mehu no sɛ ɛreyɛ brem wɔn a Nyankopɔn ayi no sɛ ɔmɛboa ɔman Ghana na na ayɛ Nyankopɔn nwotra ɛyɛ dɛ ɛwɔ no so paa sɛ Nyankopɔn ayi no sɛ ɔmɛboa ɔman Ghana obi bia a ɔwɔ ahokyerɛ mu no ɔmbra Kwasi Sarpong ho na ɔbɛboa no paa. Wo na waba bi obi te fie ne wɔhwɛ wo na sɛ saa nipa no ɔka sɛ ɛmfiri Nyame ɛɛ ɛyɛ azaa wei deɛ woa na woaba bi wobaa bi sɛ na wohunu nneɛma mepaakyɛ obi bia a ɔwɔ fie a ɔte ɛyɛ azaa no ɛnyɛ nɔkorɛ mia ankasa m'ani ya m'ani gɛn ne gɛn mahu sɛ ɔfiri nyankopɔn paa wahu sɛ ɔfiri nyame mepaakyɛ god bless you nyame nhyira wo on the fourth yɛbɛhyia na wobɛka sɛ mato adi mayeye Sira o. Agya mema wakɔ aba ɛba cross team. Yɛ nua. Yɛ fira wo sɛ. Patro me de Richard. Na me patro yi na firi ba program. Me firi Kumasi Askwa. Ɛna ba. Me patro program yɛ nani first day awa ba ana asese. Ɛna ni me first day. Papa no me hwɛ no me hwɛ no cross team but me ni ni nhyia da. Be be be wa na me de ehu no ne ne. Ɛna na ma ba. Na me patro what is your experience abira ba ye what is your experience? Dena. Wodi wani ehunu na nneɛma a wodi wani ehunu no me pɛ sɛ wo ka kyerɛ tie. me ara meyɛ obi a meyɛ kyerɛkyerɛfoɔ paa meyɛ nnipa a mengye nɔma ndi ba deɛ asi m'anim ɛnɛ dɛn magye adi sɛ sɔfo no nyame na ɛde meyɛ ante kyerɛ sɛ borɔ no a ɔte so obi anim sɛ wodeɛ kyi yɛgye adeɛ woba ma adwuma mu nyinaa sofo lai obiaa bɛka kyerɛw sɛ dɔkta deɛ richard ɔno deɛ kyingye deɛ ɛyɛ number one Eti ɛnna a wobaa yɛ yi, nneɛma a papa no yɛ no, woagye biribi adi? Magye biribi adi papapapapapa. Sɛ deɛ ama magye adi ne sɛ akwadaa yi a wɔde no baa last hour yi a yɛbɛpɔn yi, yɛayɛ asɔre nyina na sɛ me gyidie ne nkɔ yie but meyɛ sɛ mebɛyɛ bi a mede mu bɛwuram bi meyɛ ho ba ɛsi deɛ ɛsi akyire yi last ɛyɛ yɛbɛpɔn yi akwadaa no a na wawu no a Wɔdɔɔ Maame nsa so, Maame de onim sɛ akwadaa no yare, wɔde no baa sɛ sɔfo nkae no mpaebɔ mu. Ab a ɔde akwadaa no bɛto wɔn no, ɔde akwadaa no reto wɔn deɛ ɛma mehuu sɛ akwadaa no awu flat ɛne sɛ ɔgya akwadaa no to wɔn. Akwadaa no kɔgu hɔ sɛ nneɛma bi a yɛapake agu bɔɔla bi mu kikirim, wɔamfa nan ansi hɔ o. Afei akwadaa no ɔgu hɔ no, sɛdeɛ ɔsi kɔɔ fam no, ɛno ara no, wɔanyɛ ne ho baabi sɛ wɔanyɛ hwee, yɛgyina no so kɔpem sɛ sɔfo bɛbɔ mpaeɛ ma no. Ɔbɔɔ mpae maa no first one no, wansɔre. Ɛhɔ no na mehuu akwadaa no wawu. Fie a yɛte line no so nyinaa deɛ ɛsɛ akwadaa no ayɛ dɛn? Wawu awie. Kyerɛ sɛ ɛyɛ fie obiara ne gyidie wɔ ne mu. Kɔpem sɛ ɔsan bɛgyina nso second one a ɔbɔɔ mpaeɛ a ɛma no sɔre nti akwadaa no adeɛ no a ɛsiiɛ no ama me de agye sɔfoɔ adi. Enti now no baabi a ɔbɛkɔ biara no mewɔ kurom a nko ara deɛ mɛdi n'akyi. Obi te fie ɔrehwɛ wo, akyinnyegyeɛ ahyɛ no batakari ahyɛ no ataadeɛ. a ɔse deɛ ɛkɔ so na ɛyɛ azan ɛmfiri nyame wo a woaba yi a wose woyɛ kyingyefo a thomas wɔfa no deɛ ɔde w'ani ahunu dɛn na woka kyerɛ saa nnipa obi a ɔnim me biara nim sɛ meyɛ kyininidifoɔ paa enti sɛ ɔhu me sɛ megyina na meka saa asɛm wei a ɔbɛgye adi because me metumi adi asɛm baako akyi adi akyinyeɛ sɛ adwuma mu ɔbɛba na megyina M'adwuma nyinaa gu hɔ, awia koraa na meredi akyinnye. But adeɛ wei asi m'anim no deɛ, shop no, Nyame na ɛde bɛyɛ adwuma. Enti do biaa ɔnnim me Kofi Richard biaa a mewɔ me shop wo Sofo Lai a meekasa yi, ɔngye papa no ndi, ma ɔnnyina baabi nnka awam ayi biaa because ɔnim me deɛ a, na ɔnim sɛdeɛ m'akyinnyɛ teɛ deɛ a, ɔngye papa no ndi, papa no firi Nyame. ofiri nyame yes mpom te sɛ ah, nyame ara wɔ ma na mpakyɛ ɔhe na wofiri baa program mepakyɛ mefiri adoato admanu ha yɛa ɛne baa na ɛna ne first day a waba anaasɛ wotae ba metaa ba wohunu papa akwasi sapɔn diifoɔ yi sɛ na ho ne fa sɛdeɛ mehu no fa ɛfa ne sɛ ɛnyɛ nna nko na maba abɛhu na wɔwɔde a yɛwɔ yɛ deɛ ɛdi nka a mebaeɛ ɔbaa bi a na ɔte m'anim na ɔka kyɛ maame ne sɛ wo ba wabɔ dam ɔhwehwɛ no bra na mensa no yadeɛ ɔne ɔkyerɛ baabi kora bɔdam ni ne wɔ na ɔtafo hene akyire bɔda so na ɔda mea na mewɔ ha ne yɛ kɔfaa no bae ɛma wɔtee dam no ɛma ɛdam no kɔe na mewɔ ha me sɛdeɛ meyɛ ɔhene woyɛ hene na mempɛ sɛ mɛka ɛnsɛm pii sɛ sɛ bi a wobɛka sɛ bi a ɔhene ne bi a seeseeseesei kakraa bi a yɛ a meka yɛ ɛnnɛ soso yɛbɛhu sɛ akora a sɛbi ɛbu sɛ deɛ ɛnyaa no wawu da hɔ wonyane no me wura ɛyɛ nwanwa na ɛyɛ bea sɛ nana wei no na wakyire anaa wani tua bi wura na dɛ duma bɛgyina ha ka megyina ha me wura anim mani ni so me wura anim mani bi kɔdɛ mbɛtɔ sika sika ne ka mbɛtɔ ɛde duru hɔ anaa ɛbiduru hɔ nom anaa gyina asi ɛbinya deɛ na me wɔ akyire me wɔ anim na deɛ ɛyɛ ni sɛ saa fɔf mmie no na mni ha wɔn ara da wɔn ma na wɔn amena ɛnyɛ saa deɛ a kabi ba na mede bi dɔm nyina dɛm on the fourth may no na dadi sɛ ɔni ha papa kwasi sapɔn da woroma nti saa berɛ no bɛduru no wɔ amerika obi yɛ ɔhene a ne kyɛ sɛ nyame adom ne knowledge nyansa enti woyɛ ɔhene a wokasa yi ahemfo hwɛ wo atitire ne mpɔn wɔn hwɛ wo Invite bɛn na wotwerɛ de ama saa nipa? Ɛma me nuanom nyinaa ahemfo nyinaa sɛ obiara nkɔ hɔ na wonkɔkɔ fɛ n'ani so ano. Because what me me ma deɛ di me ma kɔ hɔ no mehu. Nti wɔn deɛ aso wokɔ hɔ na akɔ hɔ na ɛbɛhu. Wɔpɛgya ne saa. Nana Nyankopɔn nhyira wo. Awurade mfa wo nkɔdu. Papa akyɛ wo so woyɛ ɔhene. Meyɛ ɔhene. Wow wow. Papa ɔhene na wodi wo hene. Mewɔ nsita. Ɔhemmaa Adida. Wow! Mepatɔ nana, yɛfrɛ wo sɛn? Yɛfrɛ me Korɔbea Asante. Oh wow! Nana, wahu sɛ obi bɛdi adeɛ no, agye sɛ Nyame adom no nyansa. Nana, wawo baabi a wode w'ani to fam sɛn na wohunu sɛdeɛ papa no yɛ n'adwuma fa? In fact, ɛnɛ ne me first day a maba ha, na ayɛ me nwanwa. Me akorɔ ka me me nsumɛ mu asɛm bi kyerɛɛ me a, adwene m'adwene ne me nteaseɛ so. Na ɔhwɛ sɛ obi a ne ba Yɛawia no, na sɔfo yi nam mu ara ma me aba wɔ asu ara, ɔse bra. Ampani ampa ara sɛ wɔn awia ne ba no rekɔ akɔku ne ba yi. Ɔse kɔ fie na nsɛnkyerɛnne bi asi. Ɛhɔ ne wɔ yɛayɛ kɛse ya maame kɔ ɛ ɔba ne ba akuta no. Wow! Apre adwene yɛ nti asɛ me hu de papa de ɔyɛ angel mbom. Sɔfo akwesi sapɔ ɔyɛ angel na wo a me wɔ bo ase. Na bo ase fo wo a wɔ ha obi Te sɛ me kura bi asan sɛ mdi ɔhene. Obi yɛ no a wɔnim. Bɔ mmɔden sɛ wobɛba na mmom abɛmi ti papa no. Na ɔba a wahu nyame. Ɛneɛ mesrɛ mea manyinam baabi a mebo ase anyinam. Sɛ obi biara a ɔwɔ ha me nso mɛkɔ mekɔ emi de kɔ mekɔ kɔ nan so. Saa fourth plane yɛn nyinaa yɛ ba. Ɛneɛ me ne me yere ne me mma nyinaa yɛ toa no hɔ. Nana Nyankopɔn nhyira wo. Nyame nhyira wo. Mepɛ akyɛw.

Because eh, me hu nipa wa wua me anya ne da. And then me first time me hu bi kura da. And then me first time ba ha wa de ma be hu bi. Me suffer di na me de me ye. Na wani tua bi. Ah na me ni tua bi pa na me jina na onya ne. Suffer di na me de me ye bi. Na me sa wani su. Enti sɛ obi hwɛ wo na wo namfofoɔ bi anaasɛ obi wɔ problem a dɛn na woka kyerɛ sɛ no? O me namfofoɔ ne me nuanom bi a wɔhɛ bi biara. Mɛka kyerɛ wɔn sɛ sɛ wɔn wɔ hɔ bi a Momfa me mmɛsoɛ Papa Kwasi Sarpong na Nyame bɛfa no so na ɔde agye wo. Nyankopɔn nhyira wo. On the fourth May, yɛbɛhyia. Nyankopɔn nhyira wo. Obi bi a wode wo TV channel no ɛde ato ɛyɛ Cross TV, the best ever Christian television station on multi TV. Nyankopɔn nhyira wo bebree. na hyɛ ne nso there's very big all night event coming ɛda no ɛyɛ dabɛn ɛyɛ fourth may hyɛ ne nso ɛda no ɛyɛ fourth may ɛwɔ hefa ɛwɔ kumase jubilee park na hyɛ no nso sɛ ɛda no fourth may no ɛyɛ friday fourth may no ɛyɛ friday mepatɔ hyɛ ne so ɛyɛ kumase jubilee park ɛ wobɛtumi nso aka ne sɛ ɛyɛ prɛmpɛ hall ɛyɛ prɛmpɛ hall nyankopɔn nhyira bebree ɛda no there shall be signs and wonders awurade nyankopɔn nam wɔ difoɔ akwasi sapɔn so ahyehyɛ program we not because of anybody but you watching me on cross tv nyankopɔn nhyira wo big man mema welcome ɛde ba cross tv mepatwɔ bɛn me kakra na mpatwɔ yɛfrɛ wo sɛn mr george wote hefa wow mepatwɔ yɛ program yi woaba bi pɛn maba bi na ɛnɛ deɛ ɛboro so deɛ nti na wo se ɛnɛ deɛ ɛboro so Ɛnɛ deɛ nsɛnkyerɛnne asi wɔ ha deɛ wɔ Kumasefoɔ mo yɛ gyegya mo ho mo yɛ gyegya mo ho efisɛ deɛ ɛkɔ so no Nyankopɔn diifoɔ bi apue wɔ Kumase a sɛ wamma ɔhaw bi da wo so na wamma ama papa no ammoa wo deɛ a na ɛsɛ woyɛ asɛe wo ho wobɛkyini a laso na ɛbɛyɛ wuo ama wo. Yo, laso no ɛbɛyɛ owuo deɛ ama ma mimi sɛ wo. na ne ministration a ɛkɔɔ so no ebi sɔ wo so. ɛnɛ ne ɛnɛ deɛ me ne da me ne nipa a odi kan de ɛfrɛ me me ne nipa me me tira ase ɔba yɛ a ɔfɛ ɔsɛ sɔle na ɔsɛ aseɛ sɛ ɔbɔ ma abrabɔ so nsɛm. woyɛ sure. meyɛ sure paa. na woba so no nso ne obi di nkɔmmɔ bi. obiara ni nkɔmmɔ me ne obiara ni nkɔmmɔ me ne obiara mbɛtira ho dii. Anɔpa mebaeɛ ara na mekɔhyɛ akyire hɔ na mese sɛ awurade sɛ ɔyɛ nokorɛ sɛ wo na woafrɛ papa kwasi sapɔɔdeɛ a ɛnɛ da yi ma ne frɛ me ɛnti nɛ ne ɛdɛ me ne nnipa a ɔdi ka frɛ me ne kyɛ sɛ woato adi ɛnɛ meto di meto di deɛ mabrabɔ mato adi m sɛ ɛsɛ deɛ mato adi ayɛ biribia ma me nyankopɔn nhyira wo nyankopɔn mblɛse wo nyankopɔn nhyira bebree bye bye mama mema wakɔ abadeba cross tv Agya. Mepatwɔ wo nie si bɛt ma ne mmra so kakra ma me. Yɛfrɛ wo sɛn? Frɛ Maame Dora. Maame Dora wote he fa? Patwɔ mete kwara so hwim ase. Yo, mepatwɔ yɛ program wɔ baabi pɛn? Patwɔ mfie mmienu nie. Na ma bɛsi saa bere a. Mfie mmienu waba bɛsi saa bere. Me throw challenge baako. Wo ba yɛ deɛ bɛn na awurade afa papa ne sa so ayama wo? Me deɛ me ba yɛ wɔn frɛ me dadeɛ nanso so no mpaebɔ no ayɛ me ho adwuma papapapa. Kyerɛ sɛ me ba no Misisi me kotodwe na ahono na metwe wɔ mu. Na wɔmfrɛ me da but mpaeɛ no ne nsɛnkyerɛnne ɛyɛ a nsuo a wɔbɔ mpaeɛ gu so ne ade no ayɛ me ho adwuma. Manya ayaresa wɔ me ho paa because first na metumi nyɛ hwee. Ɛso na ɔka sɛ meyɛ ntumi nka nkosew a mɛtumi atu. Ti ayɛ bi ama me. Ɛtumi deɛ wayɛ bi ama me. Ɛtumi deɛ awo wɔ fie na sɛ problem bi da wo so a Ɛntwentwɛn wo nan ase koraa. Tu mmirika na bra na wo ba asɔfo akɔsesa pon. Sɛ wanhu wo koraa amfa amfrɛ wo a, mpaebɔ no, sɛ wowɔ gyidie nko ara de a womfiri ha nkɔ no, na kyerɛ sɛ wanya wo fahodie ne wanya w'ayaresa. Me deɛ wayɛ bi ama me paa. Mama nyankopɔ nhyira wo ɛneɛ mema wo bye bye. Bye. Sister mema wakwaba ɛde ba cross tv. Me patwɔ kasa de ma yɛn obi ahwɛ cross tv yɛfrɛ wo sɛn. abena okay abena yɛ ama wo voice ne mmra soro kakra ma me yɛ program si a yɛyɛ revival revival mepatwɛ wɔ baabi pɛn to na woba program yi ɛdeɛ bɛ na awurade afa papa ne sa so ayɛ ma wo pɛn mebaa menim mentumi nka kyerɛ papa nti mepatwɛ wofiri hefa mefiri kɔdivoa wow wobɛtumi aka french no problem at all le 4 avril je suis venu chez

That's right. Um, Nyankopɔn nhyira obi bi a wohwɛ yɛn. Yɛn nua bɛyi sɛ ofiri ɛyɛ Cote d'Ivoire different mother country ɛyɛ Cote d'Ivoire wabɛka yɛn sa ɛwɔ Ghana ɛyɛ Kumase. Na madam um, odiifoɔ no ahyehyɛ ɛyɛ um, all night ɛyɛ night of glory ɛda no nyankopɔn tumi bɛyɛ adwuma ɛwɔ Kumase Jubilee Park baabi a ɛyɛ prɛmpɛ hɔ no wɔn ɛhɔ nom a da no wobɛfiri Cote d'Ivoire baa na. Je vais venir. Je vais venir sur le 4

Ɛyɛ bie. Mepacha. Mepacha yɛ program wa baby pɛn. Mepacha ne ne me first day amaba. What is your experience? Mepacha deɛ me ka kyɛ bra ha fofoɔ ne sɛ ɛhan bi apue Ashanti region. Obi amra han n'ase bi. Wa wo da sum wa wo da nkoasom mu mo mra han n'ase bi firi sɛ ɛhan akɛseɛ apue a adansidie ɛrekɔ so. Yo na fourth May yɛ hyia ɛwɔ Kumasi Jubilee Park baabi a Prempeh Hall no ɛwɔ no. Ɛda no yɛ fourth May, ɛyɛ all night, night of glory. Na da no mebisa wo, obi a wɔhwɛ wɔ Cross TV, ɛdeɛn na woka kyerɛ ɛyɛ ɛbono man? Deɛ meka kyerɛ ɛbono man foɔ ne sɛ, wo a woda nkoasom mu, wo a wopɛ awareɛ, mo mmra na papa mese wo kyerɛ sɛ wo ho ohu wo a, wo nka n'asɛm nkyerɛ wo, ɔno ankasa ɛbɛhu wo aka akyerɛ wo, na ɔka kyerɛ wo so so a, ɛbɛsi so. Nyankopɔn nhyira wo, Nyankopɔn nka wo sister, Nyankopɔn nhyira wo bebree, bye bye sister, mema welcome de ba Cross TV. mepatwɔ kasadi ma me yɛfrɛ wo sɛn um, sister nana adwoa mepatwɔ wofiri hefa na ɛba wo mepatwɔ yɛ program woaba bi pɛn mepatwɔ daabi ɛnɛ na ɛyɛ me first time okay na mepɛ sɛ mebisa wo sɛ wobaa yɛi um, megye de sɛ wodi kan bɔ ho mpaeɛ ansa na woba ɛyɛ program yi na wobaeɛ no what is your experience here eh, mebaeɛ no na menyɛ m agye sɛ meba madamfo na ɔfɔ sɛ me ana mebaeɛ bɛti mebaeɛ no Na me tiri mu no asɛ mepɛ sɛ mendi mendi akyinnyegyeɛ bi nti no na me ti mu ntene me deɛ bɛyɛ na mete asɔre dɛm hɔ no but me hɔ no maame prophecy time ɛna maame bi yɛfrɛ no sɛ ɔmbra nti ɔbaeɛ na yɛse eh, akora ɔse akora no yare ne ba no yare two days ni ɔntumi nnante ɔnyɛ biribiara Enti dɛn na ɛyɛe na ɔse ne ba, obi ba, ne kora ba na wakɔ akɔfa no de no aba na akora no abɛyare, ɔndidi nyɛ hwee, ɔnnante, ɛna pastor se ɔmfa no mbra, but ampa ara me na menim sɛ ɔboa, menim sɛ ɔboa, akora no bɛtumi anante na wahɛ da a ɔyɛ sɛ ebi koraa lie bi n'ase, but m'ani, mete, mete animu, akora no da fam, ɔntumi nyɛ hwee, ɔnhome, ɛnyɛ biribiara, afei ogyina a ɔntumi, ɔda hɔnom saa, nti me koraa na mesu sɛ ah, Ɛyɛ sɛ ade wee no ɛyɛ nokorɛ sɛ mengyen di ɛna ɔbɔɔ mpaeɛ later still but ɛyɛ kakra na ɔbɛgyinaa ne ho no yɛn nyinaa me m'ani nie mehu sɛ akora ne sɔree ɔnante ba ɔtu amirika ɔkasa yɛ biribiara ti no magye adi yɛ Nyankopɔn nhyira bye bye sister mema akɔ abade ba cross tv me patro kasa de ma me yɛfrɛ wo sɛn ɛfrɛ me akosia Maame Akosua, wo firi nfa na ɛba revival? Santase. Wow, me patro program wa baby pɛn? Eh, patro ma baby, wei ni me second time. Na wo ba ye no, wo hu papa na adwuma ne sɛn? Oh, adwuma yi deɛ wayɛ bebree like ntumi nka. Like the last time a me ba ye, there was a woman ɔntumi nwo but ɔbɔ mpaeɛ maa no professor isaac ne ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛma nipa no a ɔbɔ mpaeɛ maa no ma ne woe ɔka kyerɛ ne sɛ ɔbɛwo bɛrima a time se We have a lot of prophecy but nneɛma a papa no yɛ no ɛdɔɔso ɛti ma nipa ne wo ofiri ha kɔɛ ɔwoeɛ ɛma ɔwo bɛɛma so nti nneɛma a papa no ayɛ no deɛ wayɛ nneɛma bebree to me no he has done a lot for me but I can't say them here I have a lot I've experienced a lot so a lot I, I don't know what to say but it's really a lot I can't say all here nye nneɛma nyinaa na yɛgyina

Adeɛ baako pɛ na aka wo sɛ wobɛtu anamɔn. Anamɔntuo wei de nsesaeɛ na ɛba. Deɛ yɛkyinyɛgyeɛ no na deɛ wongye ndi no ɛno ne ku. Meto nsa frɛ wo sɛ wo ne Papa Kwasi Sapɔn wo ne adiifoɔ ne asɔfoɔ bebree anante ahyia nanso mu biara ni wa wahunu nyame animonyam aka nipa baako paa ɔdɔfoɔ wonya nhyia no na meto nsa frɛ wo sɛ adaa yɛ on the 4th May Bɔ mmɔden ara bɛhyia Onyame diifoɔ Akwasi Sapɔn. Hwɛ dɔm. Hwɛ wɔn a yɛapɔn wɔn kɔ. Nnipa a wɔn ba wɔn de su na ɛba yɛ ba sedeɛ ahyɛ wɔn afonoma. Mepɛ sɛ mema wɔn te aseɛ sɛ nea woda mu no sɛ wotu anamɔ wobɛsesa. Memo aba akɔ aba ɛba across the. Thank you my brother. Na apostle ɛnɛ dwumadie yi sɛn na wohunu nneɛma fa. Oh, ɛyɛ very extra. Wotumi sɛ Nyankopɔn ɛyɛ adwuma paa. Nyankopɔn ɛyɛ adwuma. Sɛ wohwɛ auditorium hɔnom a, ewiase no seeing is believing. Hwɛ nnipadɔm a ɛretwam, hwɛ nnipadɔm a ɛretwam. A lot of these people no receive some kind of ɛyɛ testimony bi a ɛyɛ very supernatural. Nyankopɔn tumi ne n'ahode ɛyɛ adwuma ɛnɛ. Ɛnɛ sɛ wohwɛ sɛdeɛ Awurade yusu n'akoa no de yɛ adwuma no a, wɔfiri wo yɛ apa, wɔfiri wo yɛ apa, wɔfiri wo yɛ apa. Wɔnkasa wonni hɔ, ana wɔbi a ne yere adwane adwa no for so many times. bɛrima no adwene akɔyɛ ne ntanta ayɛ very difficult ɛde ama bɛrima no but abira man of god ne frɛ na wɔ lay hands ne ma no no within just few minutes na wɔnya telephone call ɛwɔ auditorium hɔ prɛko pɛ wɔba a wɔdwane a n'adwene adan no prɛko pɛ na n'adwene no aba into ne senses wɔfiri asɔre hɔ nom ɛkɔdu fie ampa so na ɔba no ayɛ dɛn aba n'akyi wɔ fie wo ne wɔnom na ɔde ɔba no ba asɔre hɔ Wei na Awurade Nyankopɔn nam n'akoa nsa so ɛyɛ. Enti no, ampae a na ɛkyɛ se edwa. Na program a eh, papa yi de ahyehyɛ so on the fourth May. Mepɛ sɛ woka bi na that day no wohwɛ a deɛ na ɛbɛsi. Adeɛ no deɛ ɛyɛ affliction will never rise up again in the second time. Ma menka asɛm mi nkyerɛ wo. Wo nso wɔ se wɔ bi a woba ɛyɛ all night no. ɛyɛ fourth may date ne sɛ wankasa wonim ɛyɛ fourth may da no ɛyɛ all night ɛyɛ infa ɛyɛ kumase ɛyɛ jubilee park ɛyɛ jubilee park saa da no ɛyɛ signs and wonders adɛn nti na meka ne sɛ ɛyɛ signs and wonders saa da no wɔ so wɔ bia wo ba a ɔbɛma ɛyɛ red danger ɛyɛ kotan kɔkɔɔ no hwɛ da no da no wɔbɛma ɔsɛ akoogyan kɔkɔwa bi ma menka atam kyerɛ wo isaiah chapter 6 verse 1 twerɛsɛm no kyerɛɛ sɛ in the year that king Uzziah died before isaiah i saw the spirit of god wherever there is a spirit of god there's a great liberty so what you are saying say liberty so located place a hey promise and fail ni hɔ yareɛ ni hɔ owuo ni hɔ ɔbɛma so ɔbɔ so ɔbɛware wɔ abɛɛ deɛ bɛn ɛbɛba mu. Enti saa da no yɛ da no bi a wokita owura danger na wodifo akwasi sapo apagya ne nsa akɔ soro na saa da no ana ɔlakye ne new gift no saa da no na wɔnante anointing ankasa enti saa da no wokita owura danger wɔbɔ bili bili bili bili bɛnfoɔ bi a wɔte fie ɛyɛ wo no na ne foto aba bɛda mu na saa da no wɔde sekan bɛsɛ wo nsam na wode awɔ owura danger no mu wobɛfiri ɛyɛ jubilee park Edu fie no, na deɛ wɔyɛ no wawu da fie. Um, yɛ papa aba yɛn ɛwɔ ha. Mmeɛma no welcome na yɛmmisa no nsɛmfua baako mmienu mmiɛnsa na yɛnhwɛ Nyankopɔn tum. Daddy, mema akoraba de ba ɛyɛ Cross TV. Megye wo so, megye wo so. Cross TV foɔ mekyia wo biara. Daddy, ɛmɛ sɛ yɛate ɛyɛ 4th May, yɛate 4th May, 4th May, 4th May ɛyɛ uh, night of glory. Daddy, da no ɛyɛ 4th May ɛwɔ ɛyɛ Kumase ɛyɛ Jubilee Park, baabi a Prempeh Hall no wɔ no, ɛhɔ nom a. Daddy, ɛda no deɛ bɛn deɛ na ɛbɛsi? Ɛda no deɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ na ɛbɛsi because sɛ me startee m'adwuma no wɔ Kumase tamaa mewɔ eight years twelve years ne yɛdi me gyina Kumase Kejetia ɛpirikyi ma anifirafoɔ aniti abubuafoɔ sɔre nante nti adwuma no awurade de ma yɛ wɔ wiase no nyinaa no ɛna gift no me lanche no that night no wow wate aseɛ hwɛ sɛ ebi a obi anya HIV na kwasi sapɔn se makasa makasa mekasa yɛ a mese kɔtɛke hospital na fa results bra wobɛkɔ akɔkyɛk na hiv ayera hepatitis na ayera obi pɛ ba wabɔ mpa yɛ ɛba ne mma kɔ sisa pɔs in the name of jesus christ mede ba ato yam kɔ hospital kɔkyɛke na adwuma awurade de ma yɛ wei nyinaa akyi no na mese melante gift no akyɛdeɛ no ankasa nti da no deɛ nneɛma kɛseɛ kɛseɛ na awurade bɛyɛ Daddy, ɛda no nneɛma akɛse na Awurade bɛyɛ. Na da no yɛ fourth May, ɛyɛ Kumasi Jubilee Park, baabi a Prempeh Hall no wɔ no. Ɛhɔ nom a na dwumadie no ɛkɔ so. Na daddy, mepɛ sɛ meka asɛm bi. Yɛhwɛ ɛyɛ jingles no, yɛahwɛ bebree. Na wose obiara ba a wobɛma no ɛyɛ Red Danger. Na daddy, saa Red Danger da no woka so bɛ commande ama obi yɛ obi a nipa no a wɔyɛ no ne photo ɛba bɛda Red Danger nim. Na sɛ daddy meba o, wokenkan ɛyɛ James chapter five verse seventeen na wɔse Elia ɛkɔmande sɛ ɛm ɛyɛ mfie mmiɛnsa abosomi nsia sɛ woma nsuo ɛntɔ ɛnɛ ɛli ɛni hɔ wɔ difoɔ akwasi sapɔ na papa wɔ hɔ ɛda no wɔba bɛ kɔmande ama yɛ fiefoɔ abɛifoɔ ɔma ba ɛyɛ ɛm kota kɔkɔɔ nim ama yɛ afɔ ne si ɔma na. deɛ ɛma me me gift no yɛ unique wate aseɛ ɛma ma dom akyɛdeɛ ne da soronkono no ɔn sɛ every generation bi a wɔsɔfo awurade yi no sɛ generation no duru a ɛnyɛ sɛ ɔma wɔn dada na awurade gye nwosra no daabi na emu awurade dɔboro wɔn nwosra na ɛwɔ so no. Wate aseɛ ti ne generation biara wɔ ne sɔfoɔ ah enti kɔsi sapo ama m'adwuma no ayɛ soronko ti wokuta danger ne sɛ ekita wo sei bɛyifuo bi a wayɛ wɔ wiase bia ne picture bɛba abɛtom wate aseɛ ne picture bɛba abɛtom on the fourth on the fourth may ɛyɛ all night on the fourth may ɛyɛ all night anwummerɛ six o'clock na matena ase na meyɛ adwuma friday fiada Anwummere no nsia na hyɛ all night no ase. Ɔsɔfo ate aseɛ. Enti ade ne kita wa wo fie abayifoɔ nyinaa bɛba abɛtɔ mu. Ewi ase hɔ na ɔgyina kwan no so ɔfiri hɔ a wɔbɛtɔ wo. Awadeɛ nkoa wɔ ne dada o. Wɔbi kita awadeɛ anim. Obi bayifoɔ bi kura tumi ka sɛ menwu yɛ a me maa ho ntɔ wo. Ɛna ɔbɛwu ama ho atɔ wo. Hwɛ aberante a wasi so hwɛ abrabɔ a wabɔ wɔ wiase. Ɛnso ɛsɛ hwɛ deɛ nneɛma ayɛ. abrabɔ nyɛ fɛ o te sɛ woannya backup ama obi ammoa wo a wobɛtumi asom nyame akɔ asɔre kwasi ada biara ɛnso na wo nyame so no ada ne concept ɛda no ampae a ɛbɛdwa odifoɔ akwasi sapon ana ɛgyina me nkyɛn dada saa da no ɛm nsɛnkyɛnne bɛyɛ adwuma biribiara ɛbɛyɛ adwuma wodeɛ yɛ nsɛm nɛ dade ɛm yɛbɛgya hɔ na wakɔ bɛ mepɛ wo last sentence ah, deɛ meka kyerɛ ghana ma nyina ne sɛ adom akyɛdeɛ gu ahodoɔ obiara wɔhyɛ ne awurade de ma no Generation bi awurade hyehyɛm ɛyɛ simple ti na ɛyɛ ana wodi edu every time bi ana nkurɔfoɔ yɛ debate ɛwɔ makyɛdeɛ no ho ɛyɛ normal saa na ɛwɔ sɛ ba every generation bi a ɛwɔ akyɛdeɛ awurade de ba ti awurade de akyɛdeɛ foforɔ ba ɛyɛ ana yɛ nipa nwanwa ti every time bi ɛwɔ sɛ nipa ɛyɛ ho debate ne adeade ba ne nyinaa nimonyam hyɛ no ɛyɛ Christ deɛ awurade bɛsane kumase tubiri park on the 4th May on the fourth may on the fourth fourth may yɛ ɛbɛ yɛ a efi aba fourth may yɛ ɛbɛ yɛ a nneɛma awurade bɛyɛ no ɔsɔfo ano ɔde metu me nsa frɛ ghanafoɔ nyinaa obi ayɛ adeɛ wo deɛ wo ba a woso ɔsɔfoɔ meyare hiv so wɔ tumi a woso wɔ lanche gift no yiyi adeɛ no firi me so na mekɔ hospital nkɔkyɛ kesesi a ɔsɔfo ɔba na mepɛ dɔkta yi ma awodeɛ kora firi me yam ma awodeɛ na me yam awodeɛ ebi na me yam So wowɔ tumi a, fa wo deɛ ba to me yam na fa ba to me yam. Mefiri all night yi ase a, meekɔ hospital akɔkyɛke. Wowɔ tumi a, ma mehu sɛ ampa tumi no wɔ hɔ. Daddy Nyankopɔn nhyira wo Nyankopɔn nka wo yɛma wo bye bye ɛneɛ yɛbɛhyia fourth May Kumasi Jubilee Park. Fourth May ɛbɛyɛ gigim gugum bubum na abɛka sɛ maa.